יא, פרייטאג יו ט אייר תשע ע ח, ס'איז א טעמע וואס איך זאל אייך זאגן דעם אמת איך האב נישט געגלייבט איך וועל דארפן אמאל רעדן וועגן אזא זאך, יא כ'האב געוואוסט אז מען האט ליב געלט און אז פאר געלט טוט מען אלעס, אבער כ'האב געמיינט אז ס'איז נאך דא עפעס וואס אזוי ווייט וועט מען נישט גיין, לאמיר אייך זאגן איר וועט נישט גלייבן ווי ווייט מען פארקריכט, מען קען גיין אנגעטון שמונה בגדים, מען קען גיין אנגעטון ווי דער גרעסטער חסיד, מען קען זיך שאקלען ביים דאווענען, און אפטון כל דבר אסור, און אפטון אזעלכע זאכן וואס נישט די כל דבר אסור גניבה'לעך און דאס וואס ליידער דאס איז שוין געווארן א טאג טעגליכע זאך. העלפן די נוצרים, ארבעטן פארן מיסיאן, וואלט איך געגליבט אז א באבובער חסיד און א סאטמאר חסיד זאלן זיצן און ארבעטן פארן מיסיאן, פארפלייצן זייערע תורות צווישן פרומע אידן, וואלט איך געגליבט אזא זאך. איך האב אויך נישט געגלייבט, ביז ליידער כ'האב עס געמוזט אדורכמאכן און אהער דערציילן די מעשה. כ'בין דאס מיט אפאר מאנאטן צוריק, קומט אריין צו מיר איינער פון די גרויסע עסקנים פון יד לאחים, דערציילט מיר א מעשה, אז זיי האבן אויס זיי האבן געזען די גאנצע צייט אז ס'איז דא עימיצער וואס איז מפיץ פסוקים פון דעם ברית החדשה דארטן, איך ווייס נישט וויאזוי רופן זיי עס, סעקאנד טעסטעמאני, איך ווייס איך ווייס נישט די נוצער שטערעס מיט די נעמען ווייס איך נישט, איך ווייס אז אין לשון קודש רופט מען עס ברית החדשה, און דאס איז א חיקוי צו די תורה, זיי האבן עס געמאכט א נייע תורה, האבן זיי געמאכט א נוצער ש וואס דארטן דא זייער אסאך פסוקים וואס איז כמעט א פשוטער איד וואס איז נישט קיין גרויסער בקי אין די עניינים וועט נישט כאפן די הבדלים און ער האט נישט וויסן, ער האט נישט וויסן אז ער לערנט גאר יוזל, אויף וואס ער האט געזאגט, און נישט וואס ווי זאגט מען די תורה זאגט. טא למשל דארטן די גאנצע סיפור יציאת מצרים אה, פון מכירת יוסף, ווי דאס איז אוועק געשטעלט כמעט די זעלבע אבער אנדערש אוועק געדרייט מיט אביסעלע, קומט ער אריין צו מיר און פרעגט מיר צו איך קען טון א טובה, זיי האבן געפונען אז דער שרייבער און דער וואס פירט דאס אן איז גאר א באבוב'ער חסיד פון די אַכט און פֿערציק, מיט אים ארבעט אן אנדערער וואס איז גאר א סאטמארער, און זיי ארבעטן אויף אים און ארבעטן ער פייפט זיי אן און ער האט פאר זיי נישט קיין מורא, ער קריגט דארטן גוט באצאלט און אזש ממשיך. פרעגט ער מיר אויב איך וויל מסכים זיין העלפן דא און פשוט מפרסם זיין אז אבי אז יענער וועט וויסן אז איך וויל זיך נעמען צו אים וועט ער אפשר מעיר אפ זאגט ער אזא ענין פון מיסיאן מיסיאן צווישן חברה האט מיר געוויזן וואס מען טוט כ'האב געכאפט א ציטער און א חברה האט געוואוסט ווער זי טוט דאס אבער איך בין איך גאר דערציטערט געווארן כ'האב נישט געקענט גלייבן אז טא די מיט די גרויסע שטריימלעך און מיט דעם גדלות וואס אזעלכע מענטשן זאלן טון אזעלכע זאכן זיך אַװעק צוריק צו יענעם, און דאָרטן האָט ער אָפּגעגעבן דעם טעלעפֿאָן, מיר האָבן איצט דעם קאַװע טעם געזאָגט. דו װיסט נישט? דו ביסט ממשיך? ער גיט עס מיר אַװעק, און איך װעל מטפּל זײַן מיט אים, האָט ער אים געזאָגט. דערװײַל איך איז ער געגאַנגען צום באָבעװער רעבן, רעדן מיט אים, ער זאָל רעבן, ער האָט זיך נישט געװאָלט זיך מישן, דער, איך װײס נישט, דער. אפגעלאזט, אבער נאכער האט ער געהערט אז איך גיי מטפל זיין אין דעם, האט ער עס געפירט צו זיין שוואגער דארטן, יא, ער האט איחוד האט ער לכתחילה געמיינט זיך ארויסצודרייען אבער עס איז נישט געגאנגען, זיי האבן געוואוסט אז איך גיי זיך נעמען צו דעם אינגרויסן, האבן זיי אים גערופן און ער האט צוגעזאגט ער שטעלט אפ, ער טוט עס מער נישט. ש. מ'האט אויפגעטון, מ'גייט נישט סתם הרג'נען א פאמיליע, און הרג'נען די מיט די עניינים, זיכער נישט, דאס וואלט געהארגעט שידוכים און די גאנצע פאמיליע וואלט, איך ווייס וואס וואלט געווארן, מ'זאל נאר וויסן אז מ'ארבעט, אז איינער ארבעט פאר'ן מיסיאן, דאך א זאך וואס איז לא יאומן כי יסופר, כ'האב געמיינט אז דאס, איך וועל זאגן עפעס, אפילו פרייע פאר מיסיאנער דאס נישט טון, טראכטן פופציג טויזנט מאל דאס נישט. און דא אין בארא פארק מ'שעמט זיך נישט? אקעי. נאך אין א צייט ווידער מ'זעט אזעלכע קאמיקס פון די ס מ מ'זעט גלייך פונעם נוסח די בקיאים, איך בין נישט קיין גרויסער בקי ווען זיי ווייזן מיר נישט ווייס איך אבער נישט די בקיאות, איך קען נישט די די נוצרישע תורה פונקט, האבן זיי מיר גלייך געוויזן די פסוקים אזש עס שטייט אין אונזער תורה ווי אזש עס שטייט דארטן ווי אזש עס איז פארדרייט לויט לויט לויט לויט יוזל'ס גאנג דארט איז די אנדערע וואס האבן געשריבן די די נוסח חדש וכו'. יא, און אזוי דאס שטופט מען אריין די קינדער, מען שטופט זיי אריין מיט די זאכן די קינדער, און די נוצרים באצאלן פאר דעם א וועלט געלט, איינער זאגן זיי, זיי זאגן אז די גרופע האט געקראגן די וואס טוט אין דעם די חרדישע האבן געקראגן א מיליאן מיט נײַן הונדערט טויזנט האבן זיי געקראגן נאר פאר דעם אליין, און וויס וויפיל געלט זיי מאכן דא, זיי מאכן דא א ים פון געלט, און זיי ווילן נישט מוותר זיין אויף די געלט, ארבעטן זיי פאר ווי זאגט מען פאר פאר פאר ווי דער טאון קעפ. ער האט געזען ס'איז געווען שטיל, ער האט געמיינט ס'איז רואיג געווארן, און ווייטער. איך מעלד דא, דאס וועט ווי זאגט מען, נישט אנגיין צו לאנג, ווייל מ'וועט נישט לאזן, מ'האלט זיך איין נישט הרג'נען א פאמיליע, נישט הרג'נען די אלע ארום וואס דא קען, איך ווייס וואס דא קען זיין, אבער אין עונשין כן מזהירין, מ'דארף פארשטיין אזוי. ס'איז דא זאכן וואס מ'טוט נישט, ס'מוז זיין א גדר א ליין, ס'מוז זיין א ליין וואס דאס גייט מען נישט אריבער אפילו ס'זאל זיין פאר הונדערט, מ'זאל קומען צו מיר נישט מיט הונדערט מיליאן, מיט איין ביליאן דאלער, איך זאל ארבעטן פאר זיי, איך וואלט זיך בעסער גענומען דעם לעבן און עס נישט געטון. משוגע? אזוי ווייט? אזוי פארקריכן? עפעס איז נישט בסדר אין דעם חינוך היינטיגן, עפעס איז דא נישט בסדר, כ'האב מיין השערה פארוואס, אבער דאס איז נישט פאר יעצט צו רעדן. קענען אידן וואס גיין, כ'וועל זאגן דעם אמת, אין עבירות סתם האבן מיר שוין געזען אפילו אין טריפות, איר געדענקט אין מאנסי, אין מאנסי איז געווען א איד וואס פלעגט דאווענען השמין עשרה א פערטל שעה, האט זיך געשאקלט ביי שמיני עשרה, ער האט נישט טראסטן אזא אידן, און פארקויפט טריפות. איר געדענקט דעם פרשה אין מאנסי מיט די טריפות? דער איד וואס האט פארקויפט די טריפות האט געגעבן שיעורים, א בן תורה, אויסגעקוקט ממש ווי ווי ווי ווי ווי אזא הינער, מ'קען אפילו נישט מעלה זיין על הדעת אז ער האט מוותר זיין אויף די קלענסטע חומרא. און ער האט עס געטון. איז אזעלכע זאכן זעט מען אבער מיסיאן רוצחים איז עפעס שוגע געווארן אראפ פון זינען? און איך וואונדער זיך אויפן באבובער און אויפן און אויפן דעם שוואגער דארטן דער דיין פארשטייט נישט אליין אז ער דארף טאר זיין אינעם דארף מען ארויסווארפן פון שול און מ'זאל וויסען אז מ'טוט נישט אזעלכע זאכן. ס'איז אסאך צו רעדן וועגן דעם ענין, און מ'וועט נאך מסתמא ממשיך זיין דא, ווייל דאס, דער ענין איז איז נישט געקאנטשעט, אבער איך רעד נאר, ווייל איך זאג ווידער אין עונשין און אין בקין מזירין, א גוטן ערב שבת.